Hei ass den Album vun der Restauratioun vum Auto, déi wéi gesot am Joer 2003 ugefaangen huet. Gesäit een hei, dass den Auto total total vergammelt war an eigentlech op de Schrott gehéiert hätt. An de Mann, deen e restauréiert huet, deen hat ganz vill Courage an huet wärend 7 Joer, vun 2003 bis 2010 huet en dru geschafft an d'Resultater, d'gesäit een. En ass wierklech elo an absolutem Neizoustand. Ech hu ganz vill Spaass mat deem Auto, engersäits fir mam Mercedes Club eis Touren ze man, op der aner Säit awer och fir der Geschicht vum Auto gerecht ze ginn, deen ëmmer als Chauffeursauto funktionéiert huet, mech dann och deementspriechend ze kleeden an dann zum Beispill och jonk Leit op d'Hochzäit ze féieren domat. Voilà, den Auto, wéi een en elo haut gesäit, ass 1953 gebaut ginn, awer e schéngt méi al ze sinn. An dat kënnt dohier, dass den Design zu kuerz nom Krich net konnt nei, komplett nei erfonnt ginn. Et waren nämlech och Designer, déi an den drësseger Joren déi Autoen entwéckelt hunn. An dat gesäit een nach, déi Sprooch ass an deem Auto dran, un der Karosserie. Allerdéngs ass d'Technik eng komplett nei Entwécklung. Den Auto huet en 3 Liter Motor a 6 Zylinder an der Rei. An huet 115 Päerd. Dat kléngt no haitege Moosstief net vill, awer fir déi Zäit war dat ganz vill. Den Equipement vum Auto ass super luxuriös, et war nämlech deemools den Top vu Mercedes wat si gebaut hunn, fir esou kuerz nom Krich der Welt ze weisen, wat d'däitsch Autosindustrie erëm capabel war fir luxuriös Autoen ze produzéieren. Well den Auto ass 1953 gebaut ginn, en ass iwwer Berlin ausgeliwwert ginn an do hunn d'Spuere sech vun den Archiven awer verluer. Awer et ass gewosst, dass en a Pole goung, an do war e Regierungsauto. Duerfir huet en och Fändelen drop, wéi een an de Biller gesäit. An den Auto war laang Joren a Polen, en ass awer do komplett vergammele gelooss ginn an e koum als Schrott an de Westen. Vu wat mir un deem Auto am beschte gefält, dat ass virun allem seng Form, déi d'Kierkrichsautoen erëm nei opgegraff huet an de fofzeger Joren. Dee ville Chrom, wat dat Ganzt erhieft an och e gewëssene Mooss vu Luxus ausstraalt. A fir mat esou engem alen Auto wéi deen do ze fueren, dat ass engersäits eng komplett aner Welt an et versetzt een an eng aner Zäit zréck, déi vill méi lues ass. Et ass keng Automatik, et ass keng Elektronik. Et muss ee vill méi bewosst fueren. Zum Beispill d'Bremsen, déi sinn net esou staark, d'Acceleratioun ass net esou staark. Dat muss een alles mat arechnen an dat ass einfach de Charme un deenen alen Autoen. Meng Leidenschaft fir déi al Autoen kënnt dohier, aus der Zäit wéi déi Autoen nach nei waren, vun Ufank siechzeger Joren, wou ech faszinéiert war dovunner. Dat war en Dram, den Dram huet allerdéngs 40 Joer gedauert an dass duerch déi ganz trauereg Ëmstänn koum ech iwwerhaapt derzou mer en alen Auto ze kafen. Meng Fra ass virun 29 Joer gestuerf a wéi ech hiren Alldagsauto afgeschaaft hunn, wéi ech dunn op eemol Plaz an der Garage hat, du hunn ech mer den éischten Oldtimer kaaft. An du kéim, wéi et dann an enger Sammlung ass, du koum de Zweeten, du koum den Drëtten, du hunn ech eng Garage bäigebaut, du koum de Véierten an du koum de Fënneften. An elo ass d'Garage voll an de Portmonni hei un. Mäin Numm ass Guy Müller, ech sinn 69 Joer al an ech fueren e Mercedes 300, dee genau esou al ass wéi ech.